Na wa from our youth nowadays o, me I no understand wetin dey happen for that country o, for Nigeria, Nigeria guy e just collect e girlfriend e head from Ghana for ritual, for ritual why wetin be this, wetin be this my people a a Nigeria person dey say for Accra say e remove the girl head say na neighbor even call police for him and look the boy sef na the boy wear black shirt so na small boy na small boy desperate to make money desperate to pass short cut they no wan work they no wan wetin you go do for Ghana Ghana and Nigeria no be the same for me Ghana and Nigeria, na Europe you go say you come now say you go receive help or you go go America or Australia or Canada but as far as Africa country is concerned wetin you go do for Ghana? Now na you no come fit make the money now no be as dem say Ghana be na so e come be now you wan use your girlfriend take make money you just remove your girlfriend head My people this one shock me o, I just dey vex, I just dey vex, I just dey vex because I first see one one boy also this the same Ghana e still go there as e go there dem say make e go bring him mama um um property come, mama head dem wan kill him mama na him the pikin run na him dem throw the pikin, the pikin infact e turn to man this one no be na life story no be that one I read bring come now But this guy now, he just collect him girlfriend. Remember say na person pikin wey collect him head so. And some of our girls, they no wan hustle. They no wan follow man wey no get. Na man wey don get. When you no know the outcome of e e e anything about e e e wealth. As far say e dey ride all those Hummer Jeep, e dey buy you the latest car, you no know anything about e wealth. I think you don cut your head comot now. This one na lesson to many girls wey never marry. Follow man wey dey struggle. One day things go better for una. No, na wan follow yahoo, na wan follow everything wey as far say money dey come out. Person go come from Ghana now say e don make money. Una no care wetin e take make that money. So far e drive, e dey drive car, e go park car. See am now, e don remove this girl head now. e don remove this girl head you see am na the na the guy dey just dey draw dey go so they say from Accra e remove a Nigeria girl head I go leave una so let them speak Ghana those who dey hear Ghana those who dey understand Ghana una go understand wetin una people talk but those wey no dey understand Ghana this guy wey wear black shirt so e comot e girlfriend head for ritual for ritual na see this same thing so many our youth now just travel go Ghana when the thing as e come be no be as una think am na so e be why una no come go back home Ghana and Nigeria no be the same Africa no be the same West Africa some go dey chop shit but this the same Ghana shit some go still chop shit you just carry person pikin you just remove e head my people this one shatalyze me i don't even know what to talk i can't even read news because this one in fact from my head to toe i was i call i shiver i shivery person say na my boyfriend na my boyfriend see the house wey for cut the head for accra na my boyfriend na i follow am go there so my people make una be careful if you be young girl you come across this my video be careful if you see man wey dey drive car you no know anything oh the one wey dey use leg dey waka make una gather strong i know say some una gather strong finish dem go go leave una but god go reward you no worry before you dey say i do man wey don make money try know the outcome of e words Young guy like this, e just make money, e wan in fact e wan write the latest, e wan e e mostly social media now, this one na the social media um work because once dem make small money now, dem go go hang for Instagram, dem go dey in fact dey show money anyhow, dem go go hide for Instagram. Instag that place that particular social media dey hard me to go dem go go hide for there no but no girls no oo you go see as dem go dey pack follow dem make una make learn collect sense sey make una collect sense our young girls make una collect sense may her soul rest in peace my people I go leave una make una enjoy the video those who dey hear Ghana I will leave una make una enjoy the um video another one still dey come oo. one eh, nigeria guy wey you wan use the papa take do money two that one i don do the video but this one just say me i publish am one woman wey still collect him pikin wey still chop him pikin head e still dey o i go bring am all dey come my people the one this one shortalize me me i fair paste am may her soul rest in peace if e dey come life again if dem dey really dey come life e go follow man wey dem go gather suffer strong e go come follow am dey